Obi bisaa me sɛ ɔne ne ho ka no hyia a, na nsuo no nyinaa adɛn asan afiri ne nan ase aba abɛsen kɔ, na ɛbɛtumi akɔfa ɔhaw de abrɛ no anaa? Anaasɛ ɛntumi mma no nyɛ dɛn? Ɛmfa funu. Na ansa na mede bɛma no sɛ, saa ade no a wohu no a ɔka kyerɛɛ me sɛ ɛyɛ sperm no, nea ɛdi kan, ɛnyɛ sperm.

Afei nso ebi nso firi eh, prostate glands na afei nso ebi nso afiri bɔbɔ uterine glands na fluid no bi nso afiri hɔ ayɛ dɛn aba ayɛ no wobɛtumi asan afrɛ no mucus because ɛno na ɛboa ɛma sperm no ɛtumi ɛsui me ɛkɔ ɔbaa no ho na ɔbaa no atumi ayɛ dɛn afa flu ne ɛtwa toɔ ɛyɛ testes ɛna ɛma sperm no de release, na saa semen wɔ yi bɛtumi agyina ɔba ho for three to five days ansa no awu. Mmarima no mu bebree wɔ a wɔn nanammoɔ ɛsoso wɔn sperm no anaase wɔn semen no awu, wode bɛkɔ machine mu anaase microscope bɛ check no na abɛhwɛ na kyerɛ sɛ one sperm koraa nyɛ den nnim. spermatozoa baako koraa mpo den nnim. Wɔn nyinaa no, wɔawuwu, a ɛno yɛfrɛ no azoospermia. Na oligospermia no deɛ, kyerɛ sɛ wɔproduce alright, na mmom no wɔsua. Enti ɛno koraa, Nyame bɛma na wobɛtumi ahyɛ ɔbaa nyinsɛn anaasɛ wobɛma ɔbaa ayɛ dɛn? Afa afuru. Na yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a, Nyame hyɛ da yɛ nsakyawee sɛ, sperm no, ɛnsɛ sɛ ɛkɔ yɛn nipadua no mu, ɛsɛ sɛ ɛtumi ba abɔnten. Nti na wɔde saa adeɛ, testes, no ayɛ dɛn? aba abɔnten no because of the temperature no ɛnsɛ sɛ heat ɛka no bebree nti woyɛ bi ma a ɛyɛ a na mɛntaa nhyɛ adeɛ ma no nkyekyerew bebree na kɔfa ɔhaw de abrɛ wo. Afei ma me answer question no, sɛ wo ne ohokani da anaasɛ wo ne obi hyia na sɛ sperm no nyinaa anaase semen no nyinaa san ba out a, mepaakyɛw waa, ɛno ɛno nkyerɛ sɛ wontumi mfa flu Mepakyɛw, there are millions of sperm a ɛkɔ nipadua no mu, baako pɛ na ɛkɔ ɛkɔ fɔɔme akwadaa, nea aka no nyinaa no ɛbɛyɛ waste, sɛ ɛyɛ waste de a anaasɛ ɛho ɛnni mfasoɔ, ɛsɛ ne nyinaa tumi yɛ dɛn? Ɛtumi ɛba out. Ɔbaa se ɛcontaini acid, na saa acid no ɛreacte to that semen no a anaasɛ sperm no a, na sometimes ama no ayɛ sɛ nsuo bi saa na afiri ɔbaa no ase ayɛ dɛn? Aba, nti wohu a wobɛka se Ɛɛ, wo ho ka ni, anaasɛ bue m'ano wɔ hɔ yi, ho nsuo nyɛ dɛn, ɛnyɛ, ɛnyɛ thick anaasɛ ɛnyɛ sei, daabi, anaasɛ ɔnyɛ fertile, daabi, wontumi mfa w'ani mmu no saa, gye sɛ woakɔyɛ test na woahu sɛ ɛɛ, ɔyɛ fertile anaasɛ ɔnyɛ fertile. Nti bɔ mmɔden ara sɛ, sɛ wowɔ ɔhaw bi a, anaasɛ mo wo find challenges in order to conceive a, mepaakyɛw mobɛkɔ hospital na moakɔyɛ ɛyɛ fertility text ne ɛho baabi a problem no yɛ dɛn ɛfiri na mmom mu no sɛ ɔbaa no bi ma hyia na sɛ nsuo no ɛba a no ɛno ɛnkyerɛ sɛ wontumi nyɛ dɛ ɛmfa furu because ɛyɛ ketewa bi sperm no yɛ millions of sperms sɛ na mdika kan no baako pɛ ɛna ɛkɔ hyɛ ɔbaa no nyinsɛn na sɛ ɛbɛn ɔbaa no ɛdɛn ɛfa furu no sɛ ɛno nyaa wura mu pɛ ne aka no nyinaa bɛ dɛn ɛsɛ ɛtumi ɛba abɔnten nti ne ɔhu no nyinaa ɛno nkyerɛ sɛ wontumi nyɛ dɛn ɛmfa furu nti wontumi ɛnyina ɛno so ɛnka sɛ because of that no nti mentumi nyinsɛn, ebia na there are other factors na ɛ prevent wo from getting pregnant anaasɛ conceive, nti bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ ayaresabea na makɔyɛ necessary anaasɛ fertility test. Afei nso advice baako a mede bɛma wo ne sɛ, Woyɛ ɔbaa a na sɛ wo ne wo partner hyia anaasɛ wopɛ sɛ wowo a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ lie down, obi mmɔ wo nan so anaasɛ wode pillow bɛto w'ase na watwɛn kakra, you have to lie down for a while, ɛno deɛ it's not scientifically proven but me na me suggest na woayɛ saa ahwɛ ebia ne Nyame atumi ayɛ dɛn aboa wo. Mmaa no bebree wɔ hɔ nso a ɛyɛ a na wɔn tube no mu ayɛ den asisi because of infection, infection adokorɔ wɔn mma, mpakyɛw bɔ mmɔden ara sɛ Wɔayɛ a cloves no bɛma ɔden no wɔanononom cloves no bi na nso atumi ahoro ase. Afei nso so, da biara meka ho asɛm sɛ kɔpɛ organic cranberry juice. Organic cranberry juice, ɛboa paa. Wo urinary anaasɛ wo reproductive system no, ɛhohoro hɔ kamakamakamakama, ɛyiyi infection biara anaasɛ biribiara firi hɔ ma ɛhɔ da hɔ ma no yɛ kama paa. Menim obi a na ɔpɛ ba sei na wɔnnya because of infection na asisi ne tube no mu. Ɔsɔ a ɔstarte sɛ ɔnom organic cranberry juice no, nneɛma bi a ɛfifiri ne ase baeɛ no ɔno koraa mpo no na ɛhyɔke no. Bɔ mmɔden ara sɛ baabi a wɔ biara woyɛ ɔbaa a koko pebene tɔ wo wɔ infection anaasɛ wonni infection biara UTI ɛyɛ very good paa for UTI ɛɛ diabetes, hypertension, kidney stones, gallbladder stones ɛyɛ very good paa. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔpɛ bi na watɔ na ɛno nso atumi ayɛ dɛn aboa wo. Woyɛ ɔbaa a mɛntwɛn ɛmma ɔhaw ɛnto wansa. Bɔ mmɔden ara sɛ wopɛ bi atɔ na wɔ hɔ a na wode siesie wo ho kakraka na ɛso ɛ prevent wo from other infections. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ share saa video wei ɛde ama wo dɔfo bi na ɔno nso hu a wanya so mfasoɔ. Hi Health Ntwi, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe.